Traddodiad fyd y Nadolig, cyn ei dim byd, cyn adar pres Santa, cyn ffonio teulu dyn Nadolig llawen, cyn prepio, cyn cwcio, di cael diod next level i setio fi fyny am y diwrnod a sa dim byd yn hitio spot mwy fi na blydi Mary. Cychwyn efo fodca rili oer a topio i fyny efo jiws tomato. Mymryn o Worcestershire sauce. A tabasco am y cic, ia? A ta beth, fi hot sauce next level o fama o Guadalupe. Dwi'n lyfio hwn. Oh, a chdi ffordd y setio dyn nhw, Styr bach. A ta beth, mae hwn yn dau o ffaif y dech ni'n barod ar bora dolyg. Cychwyn i off yn iawn. A gorffan i off efo secret ingredient Halan y môr lleol efo celery seeds. A 'na chdi, Bloody Mary, Mari Waedlyd. Iechyd dda. Ww! Ww! Ti'n gweld, mae snack bach yna. Mm. Iawn ta, sweet arall. Bach o cwcio, ia? Yes! Aber Falls, baby! Da ni gyd yn abod Aber Falls a jins next level nhw, yndan? Ti'n be, pan mae'n gin night yn TV, ia, mae'r gin yn fflowio mwy ffyrnig na'r afon Aber yn fama. Ond heddiw ma, dwi'n yma am y gin, mae yna wbath special, a fi ydy un o'r pobl cynta yn y byd i cael trio fo. Whisky time! Yeah! Yo! Ti'n iawn Elenia? Heia, sut wyt ti? Sut wyt ti? Ti'n iawn? Neis cwarfo chdi. A chdi 'fyd. Mae Elenia sy'n gweithio'n fama yn rhoi'r VIP tour i fi. Mae'r wisli arbennig yma'n cael ei wneud o haidd Cymreig. Lle rili cwl i weithio, ie? So dyma'r stil golchi. Ôl i'r ogla! Ie, dwi'n gwybod. Bob diwrnod mae'r ogla'n wahanol yn fama. Cyn i chdi hyd yn oed cael galw fo'n wisli, mae'r diod lyfli yma yn gorfod aeddfedu am o leia tair mlynedd. Dyma lle da ni'n cadw'r casgenni. Waw, waw, fama di'r whisky cyf! Ond mae'n gêm ddrud, ia. Tra mae'r whisky yn ista yn y casglenni, mae o'n medru colli hyd at ddau y cant drwy efaporeitio mewn i'r aer. Enw fo di'r Angel Share. Yym, Angel yn Share? Ia, yn yr hen uh, distyllfas yn yr Alban, um, oedden nhw'n deud fod yr angylion yn cymryd dau y cant o'r uh, hylif. Dwi'n lyfio hynna. Dwi'n i ffwr efo fo. Angel Shea. Ar ôl y Grand Tour, mae'n amser i fi cael blas bach o'r whisky cynta i gael ei gynhyrchu yn Ogledd Cymru ers dros gan mlynedd. Mae Dei yn fama yn tynnu sampl yn syth allan o'r castan i ni gael trio gynta. O, dwi'n excited! Met! Reit, rhan. Cala yna. A dwi wedi dod â chydig o'r caws Cymreig mwyaf aeddfed o'n i'n medru ffeindio, caws Teifi, sydd wedi aeddfedu am bedair mlynedd, i weld sut mae'n mynd efo'r wisli. O, to be? Mae wisli o'r caws yn dyfod i ynddi? Ond y wisli dwi rili eisiau trio ydy'r blend ma fydd yn mynd ar y farchnad mis Mawrth.

Caws a wisgi, ia? Anofio caws a gwên. O'n i eisiau gwybod mwy am win naturiol. So bora nesa nes i adael i Tomos dod dros i jetlag a hedio allan o'r ddinas i upstate New York. Efo'n dreifar, Levar. A fatha fi, mae o'n lyfio i rap. Oh, listen. What hip hop would be like The theme song now for this drive. You, you ever heard of Griselda? No. You never heard of West Side Gun, Conway the Machine, Benny the Butcher? Obviously, mae rap knowledge LeVar sy'n dod o New York yn well na'n fi, ia. Ond llwyth o tunes newydd i adio'r playlist. Da ni ar y ffordd i Wild Art Farm i gyfarfod Todd. Mae Todd yn passionate am win, ac ar ôl iddo fo a'i wraig cael digon ar fywyd y ddinas yn New York, nath nhw prynu'r ffarm 'ma, rhyw awran tu allan i ddilyn ei breuddwyd. Ffermio mewn ffordd gynaladwy a chreu gwin naturiol. Cŵl, ia? Yo Todd! Go on! Mae 'di dadal fi ddod draw i samplo'r gwin, a fel diolch dwi'n mynd i gwcio port lleol yn iwsio gwin a'r faint i roi blas next level, wbath dwi rioed yn neud o blaen.

We're doing our best trying to keep everything alive and healthy without using any synthetic chemicals. Yeah, man, I love what you're doing. Iawn ta, amser i drio'r gwyn. Na chdi shed sy'n ei licio cael ar ar defn fi, ia? Mae Todd yn ddewin ar wneud gwyn a mae di pigo tri o'i ffefrynnau i ni gael blas. We'll start with this lemon of pink, um, which is kind of a piquette. Mae piquette yn wyn gwan, mond rhyw 6% alcohol ydi o. Gwin oedd farmwrs a gweithiwr gwinllannoedd yn Ffrainc yn yfad rhag ofn wlla'r rhy lush apparently a ma na flas lemon lyfli hwn. Low alcohol. Waw. Sparkling. That lemon candy. A da ni'n cael cymysgedd o seidar a gwin y sweetheart sy'n blasu fatha Hawaiian punch. Fruit, fruit punch, right? Very fruity, very fruity. A'n ola'r Amorici Field Blend sy'n cynnwys grapes gwyn, pinc a coch.

Thank you, yeah, me too. Mae Skåne yn ne Sweden yn cael ei nabod am gynnyrch bwyd anhygoel. Fama, mae tir amaethyddol mwyaf ffrwythlon y wlad, a mae'n cael ei nabod am ei fala. Dwi wedi dod i'r berllan hynafol ma at Mikael Nurpelius. They started planting in 1935, it's the oldest ones. Wow. But it's been an apple orchard ever since the medieval times. Mae Michael a'i ffrind Carl yn rhedeg cwmni o'r enw Ffrwc Stereo, sy'n creu gwinoedd, seidars a bob dim yn canol. Mae'r diodydd mae gyd yn gwbl naturiol, heb pesticides na unrhyw fath o gemedion. Ond dim efo'r berllan yma nath y cwmni gychwyn. It wasn't like our dream from the start to have our own orchard. The whole idea was just to rescue fruit.

Dwi mo'n heaven yn fama iawn. Ti'n blasu'r ddaear a wedyn fruity kick, buzz da, vibrant, so so much energy, I feel your energy in every sip. Thank you. It's the the high acidity, the big fruit. Let that dryness just roll and give you the energy, the buzz you need. Yeah man.